Ɛyɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Isaac Mintah ne Kwame Poku bayie ɛna Fredrick Asare nso ho contract wɔ ha sei. Na ɛdeɛn na ɛrekɔ so seesei yi? Ɛyɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Fredrick Asare ɛna afei nso Isaac Mintah ɛna Kwame Poku, wɔn nyinaa ho nsɛm kakra ɛwɔ ha sei. Wobɛtumi a follow, wobɛtumi nso a like, wobɛtumi nso a subscribe, wobɛtumi nso de wo comments aba, wobɛtumi nso a share. wɔ comments bi a wobɛtumi de aba na waboa na yɛatumi aguru this channel together to support Asante Kɔtɔkɔ. Ɛyɛ aberanteɛ fɛ ne sɛ Isaac Minta wahyɛ training ase de ama Asante Kɔtɔkɔ. Saa nso so na Kwampoku so ahyɛ training ase ba ɔno deɛ deɛ ɔni Kumasi a ɔno deɛ ɔwɔ Accra ɛyɛ a ɔno nso wahyɛ aseɛ ne ɛwɔ mpona no hɔ ayɛ sɛ ɔne anwea no na ɛwɔ hɔ na seesei no wɔreyɛ training but yɛnhyɛ aseɛ mfiri Isaac Mintah so. Isaac Mintah ahyɛ training ase de ama Asante Kɔtɔkɔ ɛwɔ Adɔk ɛɛ eh, Adɔkɔ Gyaakye Kɔtɔkɔ training grounds hɔnom ɛyɛ sɛ na aberanteɛ no the meeting sɛ aberanteɛ no performance anaasɛ ne mmɔdemmɔ ɛyɛ a ɔda no adi wɔ training grounds hɔ ɛnyɛ easy. ɛɛ goals pa a ntena a ɔte no wɔ training grounds no bi ni. Wotumi sɛ aberanteɛ no ayɛ ready sɛ ɛɛm obesi atena de ama Asante Kɔtɔkɔ na afei nso watumi apo so ntena de ama Asante Kɔtɔkɔ wɔ hɔnom. Na deɛ mɛte ase na aberanteɛ no ne stamina na ɛwɔ fam kakra a seesei ano ɛno ho adwuma na seesei a ɔreyɛ. sɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ ɔbɛtumi apiki wɔ hɔnom na ɔde abɔboa Asante Kɔtɔkɔ. Deɛ hia ne sɛ mpanimfoɔ anaasɛ Asante Kɔtɔkɔ ɛɛ technical team no anaasɛ management no wɔbɛma green light sɛ yes wɔbɛtumi asane saa aberante Isaac Minta wɔ hɔnom. Na deɛ mɛtumi sɛ sɛ. eh, aberanteɛ no ɔbɛtumi asi akan nyɛ bia ɛnkɔyɛ second round saa na mɛte ne deɛ sɛ bia ɛnkɔyɛ second round but ɔbɛtumi asi akan ɛwɔ the first round mu yɛ a ɔbɛtumi asi akan ɛwɔ hɔnom saa so na na mɛka sɛ aberanteɛ fɛ ne sɛ kwan mpoku bɛyie ɛyɛ mmerɛ bi na ɔsi no akan de ma asante kɔtɔkɔ ɔde n'ani kyerɛ mu algeria saa tam na ɔwɔ ne peak ɛyɛ a na ɔko so ntena de ma asante kɔtɔkɔ no a ɔnyaa contract bi de n'ani kyerɛ mu wɔ algeria ɛfiri hɔ no aberanteɛ yi atumi ayera wɔ nsesa mu, ɛyɛ a yɛnte aberanteɛ no nka bio. Na ɛnnɛ yi, na abeasi kuntun hwɛn a ne tiri a na ɛkorɔ, nti na ɛbɛhia sɛ aberanteɛ no nso bɛtumi de n'ani abɛkyiri ɛ ɛ ɛ ɛ abɛpem wɔ Asante Kɔtɔkɔ ɛɛm ne mother club baabi a ɔfiri kɔeɛ no. Ɛno na aberanteɛ no ahyɛ aseɛ ɛkeka ne ho kakrakra because wotumi sɛ ɔsi akan akyɛ nti wayɛ rusty nti na ɔbɛhia sɛ ɔhyɛ aseɛ ɛyɛ training, ɔyɛ jogging, ɔne anwea no ɛfa adamfo kakra ɛwɔ ɛɛ Nkran ɛɛ Pompono ano hɔ sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛpem wɔ saa kurom a wɔbɛtumi agyina so yie. Na wɔagyina so yie pampe de ama Asante Kɔtɔkɔ no. Wɔaposo nkran no sɛdeɛ ogya a ɔkɔeɛ no ara, saa pɛpɛɛpɛ na aberanteɛ no ɛɛm wɔgu so a wɔreyɛ. Ɛno ara kwa meyɛɛ post bi about sɛ Kɔtɔkɔ supporters no, mohia Kwampɔku. Yes, nkurɔfoɔ bebree, about ninety nine point nine nine sɛ wɔhia aberanteɛ no wɔ . kɔtɔkɔ, dɛ ne second coming no mu hia papaapa wɔ hɔnom. Sɛnea meka no, aberanteɛ Isaac Mintah ne Kwame Poku, wɔn nyinaa gu so a wɔyɛ training kakrakakra wɔ hɔnom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi bɛtumi akɔ yie de ama wɔn mmienu. Wɔde bɛboa Asante Kɔtɔkɔ. Ɛnnɛ yi nso Asante Kɔtɔkɔ bɛyɛ training awia no, ɛɛ me hu sɛ ɛɛ awia anaasɛ anwummam mu kakra no wɔbɛyɛ training na ahomakye wɔde wɔn ani akyerɛ mu wɔ ɛɛm anyinase. Na ɔyɛ game against Basake, Basake Holy Stars no wɔ hɔnom nso. Menim sɛ Ken ne Ken deɛ saa match no yɛbɛtumi adi nkunim wɔ hɔnom. Ɛyɛ wɔn coach eh, Abdullahi Ghazali, ɔno nso kasa bebree sɛ ɔbɛhyɛ Asante Kɔtɔkɔ. Saa owura no, saa coach no, mmerɛ bi as- mmerɛ bɛtwam no, na ɔsi na ɛyi anaasɛ na ɔyɛ ɔ- ɔyɛ n'adwuma de ma Asante Kɔtɔkɔ wɔ hɔnom. Na ɛnɛ yi deɛ ɔde n'ani akyerɛ mu wɔ Basake Holy Stars hɔ no, hɔ na osi anaasɛ odi ne dwuma de ma wɔn wɔ hɔnom. Saa nso na aberante a yɛfrɛ no sɛ Frederick Asare so contract no ɛreba awieɛ. Aberante no san no ɛberɛ a ɔfiri Legon Cities ɛbɛpie mu wɔ Asante Kɔtɔkɔ no, eh, three years na ɔsan no de ma Asante Kɔtɔkɔ. Saa time no yɛ Nana Amponsah mo time no. Na aberante no contract no aka kakra na aba awieɛ. Na mpanimfoɔ de mfeɛ mmiɛnsa anaasɛ three years contract na ɛde ama aberanteɛ no sɛ aberanteɛ no mmɛgye penee anaasɛ wɔnsan na wɔfa ma Asante Kɔtɔkɔ. Mfeɛ mmiɛnsa die no bɛba a- but ɔba Kɔtɔkɔ no ɔgye four thousand cedis ɔgye four thousand cedis but ɛho bɛhia sɛ um, mpanimfoɔ ma no improve improve ayi wɔ salary wɔ hɔnom. Nti sɛnea na meka no na aberanteɛ no na ɛho bɛhia sɛ mpanimfoɔ ma no improve salary wɔ hɔnom over fifty percent deɛ wɔde aka n'akatua no ho hɔnom. Na aberanteɛ no deɛ mɛtene sɛ aberanteɛ no asɛ ɔnya contract asɛ ɔyɛ nya contract bi wɔ amanɔne bi wɔ Europe bi wɔ Asia bi wɔ Africa ha ara nso. Uh, but aberanteɛ no nya nkaa ho hwee deɛ sɛ bi a ɔbɛsane dama asante kɔtɔkɔ anaasɛ wɔnsane. But ne nyinaa mu no, mpanyinfoɔ gu so sɛ aberante no bɛtumi agye pene eh, na wɔasɛne ne contract no de ama Asante Kɔtɔkɔ so wɔ hɔnom. Wei ne nsɛm baako mmienu bi a ɛfiri Asante Kɔtɔkɔ akakye de reba no s- no nom. Deɛ bɛhyɛ no sɛ aberante no bɛtumi agye pene no wa- wasan no de ama Asante Kɔtɔkɔ anaasɛ wɔasɛne ne contract no wɔ hɔnom na ɔde ama Asante Kɔtɔkɔ. Ɛyɛ aberante a ɛfrɛ no sɛ Frederick Asare. Paatwɔ makyiri ha deɛ mewɔ adwuma mu nti na ɛkyerɛ de ma obi amfii me na yɛgu so a yɛyɛ yɛtoto nneɛma kakra kakra bɛyɛ a kakra de yɛbɛnya studio ɛyɛ a yɛde bɛyɛ adwuma wɔ hɔnom. Nti aberante yɛfrɛ no sɛ Isaac Minta ɔgu so a ɔyɛ training with the team Kwampoku so ɛnam mpona no hɔ ɛyɛ wɔ ne ɛɛm ɛɛm anwea no ne ɛpo no ɛna sisei no ɔno wɔn resi akan wɔ hɔnom sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi agyina so yie na wɔde abɛbɔ Asante Kɔtɔkɔ nso wɔn nyinaa mfa mpaebɔ ntam mmeranteɛ no sɛ ɛbɛyɛ a biribi bɛtumi akɔ yie ɛde ama wɔn wɔ hɔnom na biribiara atumi abewie pɛyɛ de ama Asante Kɔtɔkɔ nso wɔ hɔnom. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Fredrick Asare, ɔbɛtumi asane ne contract no mfeɛ mmiɛnsa na ɔde ama Asante Kɔtɔkɔ wɔ hɔnom. Meda mo ase sɛ moatie me nso moahwɛ me. Shalom, peace, me din ne Nana Poku Makram. Bye bye.